Salam dostlar, Sports TV kanalyna hoş gördük. Size şu gün görkezjek videomyzda, ýagny haýsy ýurtda, mysal üçin ýaşaýan ýurtlaryňyz Amerika bolsun, Türkiýe bolsun, Indoneziýa bolsun, Awstraliýa bolsun, Türkmenistan, haýsy ýurtlarda 100 müň prosmotra, 100 müň prosmotra, ýagny 100 müň görülmä näçe pul gazanýanlygy hakda aýdyp berjek. Ýagny edil meň kanalymda intäk pul zat açyk däl. Şonuň üçin başga bir türk Bir kanal ýörite öz kanaly şeýdip pul gazanyp ýören oglan bolany üçin öz kanaly boýunça hasaplapdyr we şo derejede çykýandygyny aýdyp geçýär edil çyn dogry anyk takyk däl bolmagym ahmal her kanalyň özüne bolýan aýratynlygy bar oýun kanaly oýunyňky aýratyn pul berişi egtim nä ýörite sapak nä biziň kanalymyz ýa sapak zat görkezýänleriň wideolary aýratyn her hil görnüşde bolup durýar şonuň üçin zat etmäň Ýalňyş aýtýa zat diýmäň her hili ýagdaýda bolýa men esasy ortaça möçberini aýdyp geçýän. Haýsy ýurt kän pul berýä haýsy ýurt normalny haýsy ýurt azyrak ýagny şolardan başlalyň onda wideomyza geçeliň dostlar. Ine birinji görkezjegimiz Türkiýe ýüz müň görüntüleme ýüz müň görülme togsan togsan dollar ortaça rpm dokuz dollar ýüz müň görüntüleme togsan dollar bolsa ortaça rpm hem

Ýerit olaňkyda TL hasabyna boýunça gitýär, lira oňkyda biziňkiden üýtgeşik we her ýurduň öz reklam berişine bagly bolýar. Mysal üçin, beýleki ýurtlarda käbir ýurtlar köp pul gazanýarlar, ýutuba üns berilýän internet tarapyny güýçlendirilen ýurtlar köp pul gazanýarlar. Birinji ýurdumyz Türkiýe, ikinji ýurdumyz Amerika. Görýäňizmi, bärik munda togsan dollar, na- dokuz ýüz on bir dollar, ýüz müň görülmä dokuz ýüz on bir dollar gazanýar, ortaça RPM bolsa on müňe bolsa togsan bir dollar, togsan bir dollar gazanýar, eýýäm näçe esse artýar o taýda. Bu ýurtda berilýän reklamalar, beýleki ýörite firmalar, ofisler, zatlar, meselem, açylýan zatlar, reklama etdirýärler. Şolar öýte YouTube tarapyndan görkezilip, her wideoda çykýan reklama görä näçe puly köp bolsa, reklama köp bolsa, puluň möçberi hem şonça artýar. E, şeý diýip, anyklap çaklaýar. Oň aýdyşyna görä, men hem şony size görkezeýin diýdim. Gyzyklanýanlaryňyz araňyzda käniňiz. Näçe prosmotro nähili, ondan az bolsa, edil köp bolsa, ortaça möçberi RPM 91 dollar, 100 müň bolsa 911 dollar diýip hasaplaýar. Üçünji ýurdumyz Indoneziýa. Indoneziýa muny köpimiz bilýänsiňiz bu ýurdy. 100 müň örülme 206 dollar. Ortaça RPM bolsa 20 tiýin 10 6 dollar. Amerikadan pesräk, Türkiýeden ýokarda. Türkiýeden ýokarda bolup durýar. Bu ýurt edil kän YouTube bilen nähili zat etýäni bilemok, kän wideolaryna üns beremok. Esas Amerika, Türkiýäň wideolary çykýar. Esas Amerika, Iňlis soransoň. Dördünji ýurt biziň ýurdumyz. Müň, ýüz müň görüntüleme, dört ýüz on sekiz dollar, ýa bäş dollar. Ýurtda edil kän YouTube kanallar güýçli bolmansoň, reklama Türkmenistana kän görkezilmänsoň, YouTube'dan az pul gazanýarlar. Ýalňyşmasam bilýän bolsaňyz, Mediatama öz geçen gezek Sorag-jogap alyşanda, Näçe gazanýaňyz? diýip sorag beripdi. Iki ýüz dollar diýdi. Iki ýüz dollar, ýüz müň görülme. Olaňkam aýda üç ýüz müň, dört ýüz müň görülme bolsa, on bäş, ýigrimi dollar bolýar. Bu ýalňyş görkezip biler. Oňky başga kanal. Ol nälik sorag-jogap, aýdym zat oň kanalyna köp tölenýän bolmagam ahmal. Ýa ol reklamadan alýan bolmagam ahmal. Edil men bilmedim, ýöne ortaça möçberi şol şeýle diýip görkezýär. Otuz bäş lira, i, üç ýarym lira. Türkiýede on müň görüntüleme nol kyrk sekiz dollar bolýan eken. Üç ýarym lira. Türkmenistanky birazjyk pesräk, nesip bolsa ýutubyň güýçlenmegi bilen reklamalar zatlar köpelse, Türkmenistanda uly uly ýutubarlar bolar nesip bolsa. Şeýdem puluň möçberi öňküsindenem artar. Germaniýa. Germaniýa müň görüntül ýüz müň görülme sekiz ýüz ýetmiş iki dollar ortaça RPM segsen ýedi dollar. Amerikadan birazjyk pesräk, ýöne ýurt, a, ýurt ösen ýo- döwletleriň biri bolup durýan Germaniýada. Meselem, men diýjek bolýan zadym, siziň wideoňyzy, men şu wagt türkmenistanly bolup, türkmen wideo goýýan, Germaniýa görse-de men üç ýarym lira, üç ýarym, näçe, dört, dört ýüz on sekiz dollar gazanmaýan. Meň wideom Germaniýaly görýäm, sekiz ýüz ýetmiş iki dollar, Awstraliýa, Amerika görýäm, togsan dollar, şeýdip artyk gidýär, hersi goşulyp onda aýlyk töleg berilýär. Ýaňylsaňyz diňe Türkmenistanda ýaşaýan diňe kim ne haýsy ýurt görsede dört ýüz on sekiz dollar ol ýöränok her ýurda görä üýtgeýär her ýurdyň görülmesine görä. Azerbaýjan Türkmenistandan bir az ýokarrakda bolup ýüz müň görülme on bäş dollar ortaça rpm bir ýarym dollar bolup durýar. Bu ýurdam edil kän uly ösen YouTube tarapyndan kän zat däl. Youtuberler zatlaram bar ýöne edil onýalak güýçli youtuberler ýok. Aý ýurt Ýagny, kän reklama, zat, hyzmat kän ulanylmansoň, ýurtda şonuň üçin hem birazajyk muň pra zady dollar möçberinden azrak bolup dur. Ýa şonuň üçin on bäş dollar, RPM hem bi bir bütin onda bäş dollar bolup dur. Awstraliýa, görşüňiz ýaly dostlar, Awstraliýaňky örän kän. Awstraliýadan görýänler örän kän. Şol ýutuberiň aýdyşyna görä, men özümiňki toşun däl, anyk ýöne Çak boýunça hasapladym, çak boýunça hasapladym diýip aýtýar. Ame Awstraliýa 100 müň görülmä 4020 dollar. 4020 dollar ortaça RPM 420 dollar. 10 müň kişi görse 420 dollar dostlar. Kän pul. Bularda ýurt ösen bolmagy bolmagy ahmal ýa-da reklama reklama kän ýa-da goýýan wideolar Şol ýa eýitim öwredilýän, öwretýän kanal bolany üçin ol her hiljek zatlary öwretýär, web sapaklary ýaly, şoňky ýaly kanal bolany üçin ýa ýörite şo kanala berilýän pullar, kanal näçe köp görülse reklamasam şonça reklamalaram şo wideo görä reklama köp goýulýar we güýçli zatlardan ondan reklama görä-de puluň möçberi artýar, şeýdibem dört müň ýigrimi dollar Dört müň ýigrimi dollar ýüz müň prosmotrdan gazanýar. Kanada. Ýüz müň görülme ýedi ýüz segsen dollar. Kanada bilýänsiňiz köp adamlar owadan döwlet, gowy ýurt. Ýedi ýüz segsen dollar. Ortaça RPM ýetmiş sekiz dollar. Amerikadan birazjyk pesräkmi? O Amerikadan birazjyk pesräk. Beýleki ýurtlardanam birazjyk galarak. Aý, ýurt ösen döwlet bolany üçin ýüz müň prosmotra ýedi ýüz segsen dollar bolýar. Başga Aý boldy boldy dostlar. Ýüz müň görelmeleri görkezdim size. Wideony halansyňyzy umyt edýän. Başgada isleýän zatlaryňyz bar bolsa kommentariýada sorap bilersiňiz. Näme isleýän bolsaňyz. Beýleki oýun kanal açdym täze YT Gamer diýip. Oňa-da kanalymyza agza bolmagy we laýk basmagy wideolarymyz wideolarymyzy yzly-yzyna görmegiňizi haýyş etýäs. Onda näme wideony göreniňiz üçin hoş sag boluň.